تے اساں اتھاں آئے سائیں سیں دیکھو اتنا دھوپ تقریباً ٹائم تھیندا پہ سائیں بارہاں دا تے اتنا تیز دھوپ تے اتھا جانا ایک بندہ چریندا کھڑے سی بکریاں اون دے کول پوچھدے ہیں انٹر کے تقریباً اون دے کول ایک جڑی بکری ہے دو سو ڈیڑھ تو ڈو لاکھ روپے دی بکری ہے تے اون دے کول سی پوچھدے ہیں بھی یار اون دا جانا بکریاں جڑے ہیں تیرے کول اتنا مہنگیاں تو رکھی پیندے اون دے بیا کوئی اخراجات میں یا صرف ساری بیماری دے چرا چرو دے مثلا بھی جویں دیہات دے وچ رہنے بکریاں دیہا تے او چرا چرو تے تو کیویں پورا کریں۔ پیارے دوستو ہن پچھدے ہیں سیں اوندے کنے جیندے کول بکریاں سئیں تے پچھدے ہیں بھائی جان کول کہ یار اے بکریاں جو اتنا ڈیڈھ ڈو لاکھ دی بکری تو پالی بھئی ہک ایندے کو بی آخرا جات ہی ہے یا صرف اے چر چور دے تساں جی پیارے دوستو ایڈے دے پے ویو ڈیکھو اے دریا چناب ہی ویسیں اے توک میں زوم کر کے دکھاواں سیں ایڈے دے پے پرا جیڑی ریت نظر آندی پی اے دریا چناب ہی ویسیں تاں بڑا پیارا۔

رمضان بھائی ایڈے آ گیک سائیڈ تے تے بکریں کوں وی گھن آئے پانی پلیندا پے سی ڈے گھنو پیارے دوستو اس ماشاءاللہ ایک اللہ دے نیک بندے نے اتھا نلکا لوا کھڑا دیدے پے پیارے دوستو نہ اتھا کو گھر نہ کوئی آبادی نہ کوئی گال دیدے پے سی صرف اے جڑے راہی ہیں نا سی جڑے اتھو رستے تو لنگ دین انہاں شوجہ واسطے لوا کھڑا نلکا اللہ پاک دیکھو نا سی اللہ پاک انہیں رزق برکت پاوے جانور بھی پانی پینن تے دعا کرن دیدے پے بکریاں دیکھو دریا تو سی پتہ نہیں سی دریا چناب دا دے دے پہ ویو دیکھو ماشاءاللہ بڑا پیارا ہون سی پوچھ دے پہ ہیں سی اور بھئی گالے بھئی خوبی ہے سی کہ دوستو اے جڑا نلکہ ہے اتنا ٹھنڈا یخ پانی ہے نا اندہ حد کنے زیادہ تے جی میں نیسلے دا پانی ہوئے اندہ کنے بڑا پیور پانی ہے سی

سٹھ ست جی پنجاہ ہزار پنجاہ ہزار ماشاء اللہ والتا ہی نہیں سمجھو اچھا تو کو کیا پھر بارہ لاکھ سال دا دین دا بارہ لاکھ سال دا جی جی مفت ماشاء اللہ تو نہ پورا ہی میں سمجھو گھرانہ جڑا ہی بکرے دے سر تے چل رہا جی ماشاء اللہ کمال ہے سارو کمال ہے میں زبردست ٹن چھتالی ٹمپریچر ہے تقریبا دھپ اتنا تیز حد کنیں زیادہ تے موبائل دا کیمرہ وی کم نہ کریندا پیا ہئی والوی ماشاءاللہ میں رمضان بھائی انہاں دی عظمت کوں سلام ہے سئیں کہ اپنے بکریاں کوں چراوݨ واسطے جوان خدمت کرݨ واسطے کچھ ہن سئیں ڈیکھو بکریاں کوں چراوݨ واسطے اتنا ہے وتن بڑی محنت کریندے پئن سئیں بڑی محنت کریندے